Deen ech net kennen iwwregens. Ech sinn zoustänneg fir e Graffiti-Aktivismus, wéi de Léo Gloden esou richteg an der Press bemierkt hat. Ech presentéieren eng Dagesresolutioun, déi Der all geschéck krut an och an de Pabeieren huet, déi déi néng Membere vum Bureau de coordination eragereecht hunn. Organisons la résistance! Et ass Zäit fir Resistenz! Nee, deen Titel ass net mat den Hoer erbäigezunn. Nee, deen ass net iwwerdriwwen. Well jo, mir stinn ënner Beschoss a jo, mir mussen eis wieren. Wa mir am Oktober nach gefeiert hunn, well mer eise Verloscht a Grenze konnten halen an eis zwee Sëtz an der Chamber sou just konnte verteidegen, sou ass eis d'Loscht fir Party ze maachen am November ganz vive vergaangen, wéi et geheescht huet, csv an DP géifen déi nächst 5 Joer d'Geschécker, oder besser d'Ongeschécker vum Land leeden. An zënterhier ass et knëppeldéck komm. An dat an engem verréckte Rhythmus. Kaum ass eng Woch vergaangen, wou net en neien Ugrëff op sozial Errongenschafte gestart ginn ass. Kaum eng Woch, wou Grondrechter net mat Féiss getrëppelt gi sinn. Kaum eng Woch, wou keng populistesch Aussoe gemaach goufe vu Vertrieder vun deenen zwou Parteien, déi behaapten, si wären déi politesch Mëtt. Mir hunn et hei mat Rietsliberalismus vun der rauster Zort ze dinn, gekoppelt mat ökologescher Verantwortungslosegkeet an der Infiltratioun vu rietsextreme Methoden an Iddien an de politesche Mainstream. An déi nei Regierung vun ale wäisse Männer ass eréischt 4 Méint am Amt. A mir sinn eis jo eens, dass och Fraen al wäiss Männer kënne sinn. Dofir muss ee mol guer net Weissen oder Lulling heeschen. 4 Méint! 4 Méint! Véier Méint, how many years must this bullshit exist before we're allowed to be free? Nach laang, ganz laang, vill ze laang. D'Oppositioun ass grouss, net nëmmen an der Oppositioun, mee iwwerall an der Gesellschaft, a ganz besonnesch an der organiséierter Zivilgesellschaft, Do wou eis natierlech Alliéiert sinn, do wou déi aktiv sinn, déi den Affer vum ongezillte Kapitalismus Hëllef a Schutz bidden, déi ganz oft als Benevoller den Dreck an d'Schiebelen ewech maachen, deen déck bezuelte Raudien op hiren Egotrippen hannert sech loossen. An där Oppositioun musse mir d'Avant-garde sinn, well mir wëssen am beschte wéi et geet. A mir hunn de laangen Otem, an dee brauch et hei, de laangen Otem, how many years? Mir mussen déi sinn, déi d'An ophalen, a mir mussen déi sinn, déi d'Ouere spëtzen. A mir mussen och déi sinn, déi mat der Fauscht op den Dësch schloen. Well dee Mann, deen sech esou gebretzt hat, hie géif dat maachen, wann et drop ukéim, deen, dee sech fir en CEO hält an e Land mat enger Firma verwiesselt, deen, dee vergësst, datt d'Vollek de Souverän an enger Demokratie ass, deem seng gewielte Vertrieder an der Chamber sëtzen, dee mécht glat a guer näischt. Tous les coups sont permis! Als Oppositiounspartei an als sozial Beweegung hu mir dofir d'Flicht, géint déi regressiv Tendenze vun der neier Regierung virzegoen an déi elo batter néideg Resistenz ze organiséieren. Mir bieden Iech dofir, dës Resolutioun all matzestëmmen. Si soll de Wee weisen an déi, déi herno an eis Organer gewielt ginn, drun erënneren, gutt uecht ze ginn, Wuecht ze halen an d'Stëmm ze si vun deene Bierger, déi ënnert deem äiskale Wand ze leiden hunn, an deenen hir Zuel vun Dag zu Dag wiisst, fir dass déi Oppositioun, déi Resistenz dat selwecht mécht, vun Dag zu Dag wuessen, mat lénks.